u l-Papa ta' Turu, flimkien mat-tifel tagħhom, kienu jieħdu gost imorru flimkien bħala familja għal ħarġa fil-kampanja kull ftit ħin liberu li jkollhom. Nhar ta' Ħadd kienet il-ġurnata li qatt ma jitilfu biex jerħulha 'l barra mid-dar u jgawdu ftit l-ambjent ħadrani tas-siġar u l-kuluri mill-isbaħ tal-fjuri. L-aktar post favurit tagħhom fejn kienu jmorru għall-passiġġati twal tagħhom kien Dawret il-Ħwawar. li kien magħruf ħafna għall-ħwawar friski li kienu jikbru fiż-żona. U hekk għamlu malli wasal il-jum tal-Ħadd. Lestew ruħhom u telqu dritt tal-passiġġata arjuża f'dawret il-ħwawar. Kemm kien sabiħ! Ma tara xejn ħlif ħdura, maqtuħ minn kollox u minn kulħadd. U kemm kien hemm fjuri sbieħ, turu qabad jiġri u jxomm kull fjura li beda jsib. bil-papà u l-mamà jimxu warah jiggustawh. Huma u mexjin, bdew jisimgħu l-inbih ta' xi klieb u ppruvaw jersqu aktar viċin mal-ħoss. Hemmhekk sabu li kien hemm post fejn kienu jżommu l-klieb abbandunati. Bil-kurżità, il-familja kollha ta' Turu daħlu biex jaraw x'kien hemm f'dan is-santwarju. Malli daħlu, raw post kbir mimli klieb li kienu maqfulin fil-gaġeġ. Minnufih, ġie xi ħadd li kien qiegħed jieħu ħsieb il-post u wara li laqagħhom, dawwarhom ftit sabiex jaraw dawk l-annimali kollha li kien hemm. turu huwa u jdur beda jitħassarhom lil daw il-klieb maqfulin kollha fil-gaġeġ u mar jistaqsi lil missieru setawx jaddottaw kelb minnhom sabiex jagħmlu għadd ta' karità. Il-papa wara li ħares lejn il-mama qal lil turu li mhux li wieħed iġib pet miegħu id-dar iżda miegħu kien iġorr ir-responsabilità kbira għaliex riedu jieħdu ħsiebu u jaraw li ma jonqsu xejn. Huwa qallu li min jixtri l-bikrija jkollu jiżen il-ħamrija. Turu qal lill-Papa illi fehem u għażel kelb li xtaq jieħdu miegħu. Tgħidx kemm feraħ xi nfetħu l-gaġġa! Bil-kelb jiġi jiġri fuq u jilgħaqu? Il-kelb beda jikber u turu kien jieħu ħafna gost meta ta' sikwit kienu joħorġu 'l barra. Hemm kienu jintefgħu jilagħbu flimkien, b'turu jwaddab il-ballun lill-kelb sabiex iġiburlu lura, iżda ma kienx iħalli l-kamra tiegħu fid-dar miftuħa għaliex kien jibża' li l-kelb jiħodlu l-ġugarelli tiegħu. Ġara li darba fost l-oħrajn, turu nesa l-bieb tal-kamra tiegħu miftuħ. U malli reġa' lura sab il-kelb pupu ġo ħalqu. Turu mar jiġri b'kiħdejn il-mamà. Il-mamà pruvat tfehmu li l-kelb ma kienx jaf u għalih kien qiegħed jilgħab. Biż-żmien il-kelb jitgħallem ukoll u ma jibqax jaġixxi b'dak il-mod. Reġgħet fakkritu x'kien qal il-papà, li pett kellu responsabilità kbira u li min jixtri l-bikrija jkollu jiżen il-ħamrija. Tifsira Meta nieħdu deċiżjoni, irridu nkunu lesti li naċċettaw dak kollu li jiġi magħha, bit-tajjeb u l-ħażin. Ħafna drabi ma nkunux nistgħu nażlu dak li rridu biss u jkollna nieħdu l-pakkett kollu, joġobna jew le.